आब जे अगिला सत्र अइ ताहि सत्रके नाम अछि मिथिलामे उद्योगक सम्भावना आ चुनौती एहि सत्रके सञ्चालनके लेल हम आदरणीय प्रवीण नारायण चौधरीके आमन्त्रित करै छियनि आदरणीय प्रवीण नारायण चौधरी जी मंच पर आउ आर आगामी कार्यक्रमक सञ्चालन बहुत बहुत धन्यवाद मंच उद्घोषक विकास वत्सनाभ जी अध्यक्षा महोदया विभा जी और समस्त एहि सभा में उपस्थित समस्त सभासदगण हमर ज्येष्ठ श्रेष्ठ के प्रणाम करैत समतुरिया सबके सेहो नमस्कार और हमर अनुज सबके आशीर्वाद चलू बिना कोनो विलम्ब केने भूखे भजन नहीं होइ छै गोपाल एकटा नहीं कहै छै भूखे भजन ना होत गोपाला तो हमरा विभा जी के ई सत्र के परिकल्पना बहुत ज्यादा प्रभावित कए रहल अछि ई गप मलंगिया आर्ट फाउंडेशन के द्वारा दिल्ली में जहिया एकटा आयोजन भेल छलै मलंगिया महोत्सव तऽ हमरा दिमाग में आयल छल जे अपना सब सब चिंतन करै छी अर्थ चिंतन नहि करै छी

उद्यमी व्यवसायी ई सब एहिठाम उपस्थित भेल छथि आ जेना देख रहल छी कार्यक्रम के नेपोविट टाइल्स नेपोविट टाइल्स बहुत मेगा प्रोजेक्ट छै और ओ प्रोजेक्ट के बाई लक विभा जी शंभुनाथ जी और मनोज भाई इवन विकास जी अपने के पूरा परिवार नेपाल के एकटा गिफ्ट के लिए जाहिमे बहुत रास संभावना छै भारत के द्वारा प्रिफरेंशियल एंट्री फैसिलिटी देल गेल छै तऽ भारत जेहन विशाल बाजार छै ओहि इंडस्ट्री के पास हमरा पूरा विश्वास अछि जे ई सब चर्चा हम सब करब चलू सीधे हम चलै छी हम आइ के जे विमर्शी छथिन एहि सत्र में तिनकर सबके परिचय दैत हम हुनका सबके आमंत्रित करै छी आदरणीय श्री मनोज रौनियार जी के सबसे पहिने हम मंच पर बजायब आदरणीय मनोज रौनियार जी नेपोविक टाइल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर छथि आओर मैनेजिंग डायरेक्टर हेबाक सङ्ग सङ्ग भोजपुरी भाषी छथिन मैथिलीके सङ्गे भोजपुरीके एकटा सहोदरीके संस्कार सेहो हमसभ विकसित कऽ रहल छी किया नहि करू एके सङ्गे एके गाममे रहनाइ यए तऽ ओहि हिसाबसँ जेना हमसभ दू गोटे पार्टनर छी नेपोवी टाइल्समे तऽ नाही मैथिली आओर भोजपुरीके पार्टनरशिप दुनिआँमे प्रसिद्ध हुए एहन हमर कामना करै छी तऽ दोसर विमर्शी के रूप में हम आदरणीय श्री शंभुनाथ झा जी से अनुरोध करब जे अपने मंच पर आबी श्री शंभुनाथ झा जी सेहो नेपोविट टाइल्स के चेयरमैन छथिन और एखन जे विमर्श फाउंडेशन के तरफ से ई आयोजन हमरा सबके बीच प्रस्तुत भऽ रहल अछि एहि अ, एहि कार्यक्रम के एकटा हिडन परिकल्पक ऑर्गेनाइजर सपोर्टर प्रोमोटर हर तरह शंभुनाथ झा जी के ई बहुत रास परिचय छनि काठमांडू के चनमा महोत्तरी के अड़हुल तकर सबके सफलता के पाछा के विभा जी के छत्र छाया आ ओझा जी ओझा जी कहै छनि तऽ कनि छत्तो कहि देबनि तऽ चलतै तऽ शंभुनाथ झा जी एकर विमर्शी छथिन बहुत रास उद्योग और व्यवसाय दुनू क्षेत्र में बहुत शानदार काज चलि रहल छनि आओर तकर बाद अगिला विमर्शी छथि हमरा सबके श्री राम ध्यान मंडल जी श्री राम ध्यान मंडल जी आओ अहाँ भेलहुँ युवा उद्यमी देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर एखन देखइए में छोट लागि रहल छथि लेकिन अहाँके हम कही फार्मिंग इंडस्ट्री में फार्मिंग इंडस्ट्री में करीब पंद्रह से बीस बीघा जमीन लऽ के आ केना कए कऽ अपन मिथिलाके मेन जे कृषि कर्म अछि जे कहै छै ओ उत्तम कृषि मलंगिया सर तखन कहने रहथिन तऽ ताहिके इंडस्ट्रीमे परिणत देनिहार व्यक्तित्व श्री राम ध्यान मंडल जी आओर हमसभ बजबै छी श्री सुभाष बिच्छा जीके

ट्रेडिंग बुझिते छियै जे प्रोडक्ट सब पूरा दुनिया से अबै छै आइ हमरा अहाँ के क्षेत्र में ओ बाजार कए रहल अछि बिक्री वितरण में बाहरी प्रोडक्ट सब आबि रहल छै लेकिन हमरा सब के अजुका विमर्श केंद्रित रहतै जे अपने क्षेत्र में कतेक ज्यादा संभावना छै केना कए कऽ हमरा सभके क्षेत्रमे उद्योग लगतै किएक तऽ उद्योग नहि लगतै तऽ रोजगार नहि बढ़तै रोजगार नहि भेटतै तऽ लोक एनाही पलायन होइत चलि जेतै आ पलायन हेतै तऽ ई भाषा साहित्य संस्कार सभटा रखले रहि जेतै सम्पूर्ण मौलिकता नष्ट भ्रष्ट भऽ जेतै मात्र अगवे छुच्छ विमर्शमे हमसभ लागल रहब तऽ से छुच्छ विमर्शके नहि हुए ओ विमर्शमे उपयोगिता हुए आओर ओहि उपयोगिताके लेल हमरा सबके सत्रके नाम अछि मिथिलामे उद्योगक संभावना आ चुनौती ठीक छै आब हमसब श्री अरविंद झा जी सॉरी एखन हमर विमर्शी दू गोटे आर छथि श्री अरविंद झा जी आदरणीय श्री अरविंद झा जी अपनेके स्वागत

तऽ तइ प्रकार के अपने के एंजेल नेटवर्क तइ मिथिला एंजेल नेटवर्क के अपने फाउंडर श्री अरविंद झा जी और तहिना हमरा सब के बीच में छथि श्री प्रेम कुमार झा जी श्री प्रेम कुमार झा जी टेक्नोक्रेट छथि टेक्नोलॉजी के मामला में बहुत रास स्पेशलाइजेशन छन अपने सूर्य नेपाल जे आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी के एकटा कोलैबोरेशन फॉर्म छे नेपाल में जे सिगरेट फैक्ट्री आरो ओकर कतेक रास प्रकारके इंडस्ट्री सब छलै सूर्यामे अपने प्रोडक्शन मैनेजर छी आओर हमरा सबके बीचमे आइ एहि विमर्शमे अपनेके साथ भेटत हम शुरुआत करब आदरणीय भाई साहबसँ ई आग्रहके सङ्ग जे अपने भोजपुरी भाषामे हमरा सबके सम्बोधन करब मैथिलियो बीचमे जोड़ि देबै अबिते तऽ अछि अहाँके हमर नाम मनोज रौनियार पड़ल हमर बीरगंज परसा परसा जिलाके बीरगंज वार्ड नंबर आठमे घर बा हम विगत मोटा मोटी पच्चीस साल से हार्डवेयर बिजनेसमे लागल बनी हम और बिजनेसमे लागल जाहिमे टाइल्स भी आ गेल टाइल्स सैनिटरी फॉसेट ई सबके बिजनेस हम मोटा बीस साल राजबाड़ीमे करत आ रहल बनी

सोच बनल कि हँ उद्योग लगाओल जाय हियाँ उद्योग लागल फिर हम सबके एहिमे हमनीके रॉ मेटेरियलके बारेमे मशीनके बारेमे चाइना इटली इंडिया हर जगह रिसर्च करके मोटा मोटी एक साल लागल हमनी रिसर्च करेमे कि एकर संभावना बा या ना बा फिर हमनी के उद्योग के प्रक्रिया में लागे नहीं सन वो प्रक्रिया में लगला के बाद से जगह जमीन खरीदे में ओकर काम शुरुआत करे में काफ़ी कठिनाई आयल

आओर हमनीके उद्योग लगाबैके समयमे बहुत लोग हमर हमर हमर हित चाहैवला लोग हमर प्रेमी लोग हमर आफन्त लोग बोल कहलक कि मनोज ई तुम गलत काममे हाथ मतलब डालत रह कि नेपालमे उद्योग लगल अगर उद्योग लागैके रही तऽ बहुत उद्योगपति बा नेपालमे बहुत अरब खरबपति बा कि जोन यहाँ उद्योग लगा सकता लेकिन हमनीके दू आदमीके एकदम जोरीसँ कि बुझाइल कि ना हमनीके टाइलके फैक्ट्री लगाबैके चाही आओर जोन होई तोन होई ओहि हिसाबसँ ओ आर्टसँ हमने आज हमने सफल भेल बनी सन और नेपाल में नेबो फीट के बढ़िया नाम भी बा लोग अच्छा से अच्छा बहुत बहुत बधाई हमरा सबके इनका एक बेर जोरदार थपड़ी से जरूर इनका स्वागत करक चाही किएक तऽ अपना सबके मिथिलाके हमसब तऽ मिथिले कहै छियै एखन हिनका सबके क्षेत्रमे ओतऽ तक गंडकसँ कोसी तकके क्षेत्रके विशुद्ध मिथिला मानिके सिमरौनगढ़के बगलेमे बेसी दूरो नहि आब हम चाहब जे आदरणीय शंभुनाथ झा जी कहता जे ई टाइल्स उद्योगके बारेमे परिचय तऽ दऽ देलखिन ई टाइल्स उद्योग एखन जे छै प्रोडक्शन कऽ के मार्केटके साइज कतऽ तक लऽ गेल से कनिक कहैत अपन किछु आरो समग्रमे एक दू लाइन पहिले करी शुरू जी धन्यवाद भाईजी अ, हम टाइलके गप तऽ करबे करब लेकिन एहिसँ पहिने एकटा शब्द की जोड़ब छै उद्योग तऽ उद्योग की भेलै तऽ जे उद्यमी हुए मेहनती हुए सएह उद्योग कऽ सकैए उद्यमी आ प्लस योग मतलब उद्यमीके लेल जे छै से मेहनती हुअ पड़लै आ योगके मतलब ओकरा ईमानदार हुअ पड़लै तऽ अगर मेहनती आ ईमानदार छथि तऽ सएह उद्योग कऽ सकै छै से हमर एकटा अपन मान्यता अइ हम ई कोनो किताबके लिखल नहि हम अपन एकटा अनुभव व्यक्त कऽ रहल छी आ तहिना जे छै से की छै जे आब उद्योगके एकटा आओर अर्थ की छै जे हम अगर पाइ लगेलहुँ तऽ ओहिसँ रोजगार सृजना होइ आ दू पाइ आर्जन होइ सीधा अर्थमे इएह एकर अर्थ आबि रहल अइ तऽ ई इहो एकटा लक्ष्य अइ जे ठीक छै काज तऽ करऽके अइ तऽ काज कऽ कऽ किछु रोजगार सृजना सएह हो सेहो होबक चाही आ जे छै से किछु पाइ आर्जन सेहो होबक चाही तऽ इहो एकटा एकर अर्थ भेल आब एहिठमन नेपालके जे छै से मिथिलामे उद्योगक जे हम देख रहल छियै तऽ नेपालमे मिथिलामे सरकारी उद्योग लगभग सभटा बन्द भऽ चुकल चाहे ओ जनकपुर सिगरेट फैक्ट्री हुए चाहे विराटनगर जूट मिल हुए चाहे कृषि कारखाना हुए चाहे वीरगंज चीनी उद्योग हुए हमरा विचारसँ एखन एकोटा उद्योग जे छै से नहि चलि रहल अइ जब एहि उद्योग सभसँ लाखो आदमी जे छै से रोज जुड़ल रहैत हजारो आदमी डायरेक्ट कामदार सब रहैत आ सैकड़ो बीघामे ई उद्योग सब फैलल रहै आ एक डिटेल डिटेल सेहो अइ हमरा लगमे बादमे हम अपनेके जानकारी करायब तऽ एहिसँ जे छै से लगभग लगभग नहियो नहि तऽ एकटा विराटनगर जूट मिल आ वीरगंज चीनी उद्योग देखबै तऽ तीस हजार किसान एहिसँ रोजगार प्राप्त करैत रहै आ सए बीघामे तऽ इहे दूटा उद्योग फैलल रहै तऽ ई सब उद्योग बन्द भऽ गेल आब ई उद्योग बन्द भेलाके बावजूद की भेल तऽ प्राइवेट सेक्टर जे प्राइवेट सेक्टर छै से एकटा उद्योगके बीड़ा कहियो पगड़ी कहियो थामऽके काज केलक एहिमे एकेटा उद्योग नहि अबै छै मिथिला क्षेत्रके अखन हमरा विचारसँ नेपालमे सबसँ बेसी उद्योग सेहो मिथिले क्षेत्रमे अइ लेकिन एहि उद्योगमे की भेलै जे एकटा जे ओ सरकारी उद्योग बन्द होबऽवला जे वायरस रहै से वायरस एखन प्राइवेट उद्योगपर हावी भऽ गेल छै तऽ ओहि वायरसके केना बन्द कयल जाय केना एकरा जे छै से निर्मूल ढङ्गसँ उद्योग चलायल जाय से एकटा ओ सेहो चुनौती आबि रहल अइ आ एहि चुनौती सबके बावजूद जे छै से हमर सबके जे परिकल्पना रहै से मनोज जी व्यक्त कऽ देलखिन अखन तऽ हमसब नेपालमे सिर्फ दस परसेंट मार्केट हमर सबके एतबे कैपेसिटी जे हमरा सबके नेपालमे जे टाइलके खपत छै ताहिमे सिर्फ दस परसेंट हमसब दऽ सकै छी आ आबऽवला दिनमे सातटा उद्योग आओर टाइलके आबि रहल अइ तऽ ओ सातो उद्योग चलि अयता तऽ नेपालमे लगभग लगभग टाइलके खपत जे छै से मतलब नेपाल अपन आत्मनिर्भर एहि सेरामिक उद्योगमे भऽ जायत

आ एकहुटा अखन तक हमरा विचारसँ बढ़िआँ शीशा उद्योग नेपालमे नहि अइ तऽ अहिना जे छै से आओर बहुत उद्योगसभ नेपालमे नहि अइ जकर रॉ मेटेरियल्स खाली नेपालेमे छै तऽ एकटा इहो जे छै से अथी अइ जे कि नेपालमे अगर रॉ मेटेरियल उपलब्ध छै तऽ कनि अगर जे छै से ओकर सहजीकरण भऽ जाय रॉ मेटेरियल सरकार जे छै से लाबऽ देथिन तऽ ओहिसँ नेपाल आत्मनिर्भर तऽ हेबे करत पर एक्सपोर्ट एक्सपोर्टके सम्भावना सेहो एकर भऽ सकै छै आ टाइल तऽ जे छै से हमरा सबके अखन जे देश के परिदृश्य छै ओहि के हिसाब सँ हमर सबके नीक चलि रहल अइ आ एकर क्वालिटियो बढ़िऑं छै तऽ से तऽ मनोज जी व्यक्त कइये देलखिन आ फेर हम आगाँ ई सबके विषय मे फेर डिटेल मे चर्चा करब बिल्कुल बिल्कुल हम चाहब जे आदरणीय झा जी के एहि एहि कथन के अहाँ सब अर्थ जरूर बुझि गेल हेबै जे हमरा सबके ओतऽ जे रॉ मेटेरियल्स के उपलब्धता अछि ओहि मे उद्योगके कखनो कतहु फ्लोरिश होइ छै पहिलैयो जे इतिहास सब पढ़लियै उद्योगके की केना विकास भेल छै जेना चीनी उद्योग पेपर उद्योग ई सब जे छै से मिथिलेमे एकर सबके पहिलेके कुसियारक खेती बड़ा सुन्दर रहै सब चीज बढ़िआँ रहै हम विगतके विमर्शके सेहो मोन पाड़ल चाहै छी आदरणीय सी के लाल सर पिछला बेरके कार्यक्रममे चनमामे बड़ा नीकसँ हमरा सबके समझेने छलखिन आओर महामहिम राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी सेहो बड़ा नीक सँ समझेने छलखिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मे अपना क्षेत्र के रॉ मटेरियल्स के उपलब्धता के आधार पर बतेने छलखिन हरियर क्रांति, पीयर क्रांति, उज्जर क्रांति, उज्जर क्रांति के अर्थ भेलै डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध सँ रिलेटेड। चूँकि एतय पशुपालन, पशुधन के बहुत महत्ता रहलै हँ तेनाही हरियर क्रांति मे ओ फल जे हरा, सब्जी सबके बारे में कहने छलखिन जे एहि आधारित कैश क्रॉप्स नगदी फसल के उपजा यदि कयल जाय तकरा हमर नाम भेल राम ध्यान मंडल हम एह मोहतरी शमसी गाँपा से छी आइ से तीन साल पहिले मात्र हम हमर अपन व्यक्तिगत जमीन जे अपना बाबूके जे होइ छै ने से मात्र अढ़ाइ कट्ठा जमीन रहलै आ हमर बाबू सब जे छलै जे गाँव घरमे जे होइ छै ने अपन जे जन बनिहारके का, काम करैवला रहलै तऽ हम विदेशसँ अयलाके बाद आ ई कोरोना आलै फर्स्ट तऽ ओहि समयमे आ आ विदेशमे हम बहुत मतलब दुःख कष्ट झेलली मात्र तेरह महीनामे हम विदेश विदेश रिटर्न अयलाके बाद ई सोचि लेली जे आब जे भी करैके हइ जे अपने माटीमे करब इहे सोच लेके आ तब अपना गामेमे छब्बीस बीघा शुरुआत हम कमे से कैली साढ़े तीन बीघा जमीन से जे लीज पर लेली हम बीस बरस के लागी एग्रीमेंट पर आ ओ लीज पर लऽ के हम शुरू में की कहै छै केरा खेती कैली आ उहे फर्स्ट साल से बढ़बैत बढ़बैत अभी हमर टोटल फार्मिंग हम छब्बीस बीघामे फार्मिंग करै छी जाहिमे साढ़े सत्रह बीघामे माछा पालन जे अपने पोखरि खनले छी ताहिके बाद डेढ़ बीघामे कागती खेती हइ जे कागती अभी बहुत बढ़िआँ फ फड़ि रहल हइ केरा हइ जे दू सालसँ कटिंग भऽ कऽ जा रहल हइ पाँच बीघामे केरा खेती हइ बाइस कट्ठामे मेवा खेती लगेले छी आ छओ कट्ठामे ड्रैगन फ्रूट खेती आ बारह हजार कुखुरा पालन सेहो करै छी सभचीज एके ठाम गडियौला मल जे होइ छै अपना सबके जे शुद्ध ऑर्गेनिक मल हइ जेहो हम अपने उत्पादन करै छी आ जे दूधके जे संकलन केन्द्र होइ छै ने चिलिंग भैट मशीन जे चिसियान केन्द्र जेहो हम अपने स्थापना कयले छी मात्र तीन साढ़े तीन सालमे जे हम करीब दस बारह लाख रुपैआ जे किछु अपन रहै आ जे भाय भैया जे विदेश कमाके जे देलक से पैसा लऽ कऽ शुरू कयली मात्र साढ़े तीन वर्षमे अभी टोटल हमर जे अपन जे फार्मिंग जे जे तीन करोड़ से ऊपरके अ, मतलब इन्वेस्ट भऽ गेल है जे ताहिके बाद आरो अपने आप ई खुशी अहू से लगिए कि जे हमहूँ दोसरमे जनवरमे खटित रहली लेकिन अभी जे हम सात गो जे महीना पर होइ छै जकर हम पंद्रह हजार से चौबीस हजार तक खाना साना दे के स्टाफ रखले छी जे जे कामो देले छी जे अपने गाँव के ओहि एरिया के जे लोग है जे फिक्स महीना पर सब दिन के लेल आ तकर बाद जे डेली वेज मे जहिया पाँच गो सात गो दस गो जते के आवश्यकता रहै छै ओते के सेहो रोजगार दै छै आ आओरो हम विशेष की कहय चाहबै जे अपना सबके समाज मे ओ की नित सोच है जेना हमहूँ कृषिमे अयली तऽ लोक बहुत ढङ्गके बात सभ कहलकै अ, लेकिन हमसभ ओहिके न अथी कैली की है अपना सभके समाज जे जे सबसे बुर्बक लोग है ना जे कोई काम में न होवे वाला से आदमी कृषि करते कृषि बने को म- के मतलब सबसे खराब काम से अपना सबके कुछ समाज के नजरिया है लेकिन हम ई कहे चाहबै अप- जे ई चीज न सोचे पड़ले कृषि सबसे बहुत बढ़िया है आ बहुत आनंद के काम है आ रहि गेलै तऽ जेना सर सभ छथिन जे उद्योगी व्यवसायी तऽ हम उद्योग व्यवसायमे तऽ नहि छी ओहिके अनुभव नहि हबऽ लेकिन हम जतेक अपना ई कृषिमे पैसाके रहि गेलै तऽ उद्योग आब नहि लेकिन अहूमे बहुत पैसा हइ आ बहुत आनन्दके काम हइ ताहिके लेल हम इहो कहय चाहबै जे जेना अपन जे गाँव घरमे जे अपन जे देशके जे खास कऽ कऽ जे युवासभ हइ

तेहन कभी काल मात्रे ओहन समय अबै छै नहि तऽ ओहन कोनो बात नहि अभी अपना सबके देशमे जते भी चीज कृषिमे जे उत्पादन किछोमे आत्मनिर्भर हमसब नहि देखै छियै सब चीजमे मतलब बाहरे से लाबे पड़ै छै ताहिके लेल हमसब जे भी चीज छै हमसब उत्पादने नहि दे सकै छियै एगो इएह जनकपुर अपना सबके जते फल फूल होइ जनकपुरे अबै छै आ बर्दी बाँस जाइ छै हमसब अहूठाम नहि पूरा करि पबै छियै तऽ ताहिके लेल मतलब ई कनिको कोनो साथ ई नहि सोचय पड़लै जे अपन उत्पादन करबै बिहान मार्केट हइ कि नहि मार्केटके बहुत अथी हइ आ कृषि पेशा बहुत बढ़िआँ हइ बहुत इहे नीक। कहै जी प्रणाम बहुत नीक बहुत नीक बहुत सुन्दर बहुत रास व्यावहारिक बात कहलियै आ कृषिके जे गौआ कहै छै ई बात हम ओकर दिमाग पर हमरा हँसी लगै छै हम तऽ ई देखै छियै जे दू हजार टाकाके बीआ आ अपन मेहनत लगनसँ बीस हजारके फसल एक्के सीजनमे लोक निकालि लै छै तऽ कहू तऽ कोन बैंक एहन छै जे दू हजार रुपैआ पूजीके छओ मासमे बीस हजार टाका रिटर्न करतै कोन एहन बैंक छै दू हजारके आइ काल्हि भारतके बैंक सब अढ़ाइ परसेन्ट तीन परसेन्ट दै छै सेविंग पर नेपाल ताहि मामिलामे एखनो कनि ठीक छै चारि परसेन्ट पाँच परसेन्ट आ या मुद्दती जमा करू तऽ कनि आठ परसेन्ट दसो परसेंट पर टाका बीच में मंगैत रहै बैंक सब जे टाका लाउ टाका लाउ ओझा जी सबके दै लेल किएक तऽ हिनका सबके तऽ चाही उद्योग लगबै छथिन आ जमा करऽ वाला सब जमा करै छै तऽ अहाँके कृषि में जतेक रिटर्न अबै छै दू हजार टाका के बिया अपन मेहनत अपन लगन कनि किएक तऽ ओ तऽ जरूरी छै तऽ बीस हजार टाका के रिटर्न अबै छै ई बात ओहि गौआ के संदेश जाय जे एहिठाम विमर्श से ई संदेश अहाँके आयल हँ

अपन प्रोडक्शन कते छै सेहो गप फरिछा दियौ आ कनेक समग्र में जे अहाँ के विषय अछि ताहि पर सेहो एक लाइन दू लाइन किछु रखियौ बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद के पात्र छथि एहि कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय विभा झा जी जे एहन मंच देला हमरा अपन बात रखे के लागी आइ बड़ा खुशी लगैया जनकपुर में शायद एहन पहिला कार्यक्रम छै जे साहित्योके होइते ओहिमे एहिमे आर्थिकके भी सोच रखने छथिन आ ई बहुत बहुत जरूरी छै मिथिलाके लागी ई बहुत सारा पढ़ल लिखल आदमी आइ लेबर क्लासके आदमी अपनेके ज्यादा कमाइ छै आ पढ़ल लिखल आदमी कम कमा रहल छै एहिके लऽ के कि चिन्ता नहि छै चिन्तन नहि छै एहि विषयपर तैँ ई चीज हो रहल छै हमर नाम सुभाष बिछा है हमर जीवनमे किछु अलगे कहानी छै हम अपनेके प्रोफेशनमे एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग कयने रहै अच्छा नेपाल एयरलाइंसमे जागीर भी कयली ताहि बाद लेकिन हमर पुरखौली व्यापार छलै हमर पापाजीके कयल हार्डवेयरके एक जमानामे आइ ओ व्यापारके हम अपनेके बासठि सालके बाद हम ओकरा ऊपर ले गेली किछु घराइसी परिस्थितिसँ हम घरमे रिटर्न अयली जागीर छोड़ि कऽ तऽ हम अपनेके जब व्यापारमे अयली तऽ बहुत सारा अपन पढ़ाइ लिखाइ आ चूँकि हम लगनशील व्यापारमे पहिलेसँ भी घरके एकटा सदस्यके कारणसँ रही तऽ बहुत सारा अनुभव ई देखली कि आदमी सिस्टममे व्यापार नहि छै रिटेल करू या होलसेल करू या उद्योग चलाउ हरके अपन अपन सिस्टम छै कन्ज्यूमरके डिमांड आओर अहाँ ओकरा सप्लाइ कहाँसँ लेबै ई चीजके सिस्टम नहि रहै किनको लग ओहिके तहत हम जब व्यापार कयली तऽ बहुत सारा अपनेके बाजार बदनाम किछु काज जे हम पेशामे छी ओ पेशा ओना तऽ हरेक पेशा बदनाम छै अपन व्यापारीके लोकल स्तरमे जब हम हम रिटेलरमे छी तऽ हम ओहि चीजके कंज्यूमरके व्यूसँ अगर देखब तऽ हर पेशामे बदनामी छै तऽ हमहूँ जब ओहि पेशामे गेली तऽ देखली कि कन्ज्यूमरके कॉन्सेप्ट एक व्यापारीके प्रति बहुत गलत कि व्यापारी चोर होइ छै फटहा होइ छै लुटेरा होइ छै ई पैसा कमाय लए बैठल छै समाजके ई व्यक्ति नहि हे समाजके ई व्यक्ति काजके नहि छै समाजके लागी किछु नहि करै छै ई अपन फायदाके लागी मात्र व्यापार करै छै ई सब चीजके हम अनुभव पयली वहाँ बैठलाके बादमे तऽ हम एकर एकटा अपनेके अपना पेशामे जे ट्रेडिंगमे छी हम ओहिमे एगो आन्दोलन स्वरूप हम चलयली जतेक नौजवान लड़कासभ अपनेके जे जागीर करैत रहय आ ओकरा अर्थके कोइ कमी नहि छै लेकिन ओ जॉब करियै व्यापारके तरफ नहि ध्यान किछु व्यापार करियै लेकिन सिस्टममे नहि छै ओ व्यापार केना कयल जाय ओकर अपनेके सामान केना सप्लाइ कयल जाय सामान की मङ्गाबय

हमरा से उमर मे या हमरा से छोट उमर के लड़का सब के भी हम व्यापार मे एक ट्रेडिंग के तरह जे है से ओकरा उजागर केने छी आओर सब से बड़ा समस्या हम सब जे ट्रेडिंग मे लोकल स्तर मे पा रहल छी ओ सीमाना के आओर सीमाना अस्तर सीमाना खुला आइ नहि छै सीमाना खुला हमरा सब के पुर्खौलिये से छै हमर रोटी बेटी के सम्बन्ध छै वहाँ से आइ कोनो सिमाना खुल्ला भऽ गेलैए पहिले बन्द रहलै से बात नहि छै ई पॉलिटिकल एसोसिएशनके मतलब अस्थिरता जे कायम भेलै ई लोकतन्त्र अयलाके बादमे एहिके कारणसँ हमरा सबके सिमाना पारी या जतेक भी मिथिलाञ्चलके बाजार छै सब एक सिमानासँ जुड़ल छी हमसब मिथिलाञ्चल एहिमे कहीँ ने कहीँ ई सिमानाके जे आइ राजनीतिक अस्थिरता छै ताहिके तहत जे हइ से हमरा सबके व्यापारके आइ नुकसान भोगै पड़ि रहल अइ आ नेपालमे स्थापित होइवला उद्योगके भी बहुत जादा असर एहि क्षेत्रमे पड़ि रहल छै आइ जनकपुर बाजारमे अगर बाजार करतै नेपटोपके तऽ इनका फील होतै कि हम आइ केला नहि सक्सेस यहाँ पर करि रहल छी मार्केटिंग इएह चीज अहाँ पोखरामे बेच सकै छी जनकपुरमे किए नहि पोखरा अपन मार्केट नहि अछि हम उद्योग रखली मिथिलामे लेकिन माल बेचय पड़ि रहल अइ पोखरामे जनकपुरमे नहि बेच पा रहल छी ई किए नहि बेच पा रहल छी एहि चीजपर भी मनन करनाइ बहुत जरूरी छै आ ई एहि मंचके द्वारा मैसेज भी करबै हम यहाँके राजनीतिज्ञ दल आओर राजनीतिज्ञ कर्मी सबके जे ई चीजपर भी चिन्तन करो कि हम उद्योग खोली मिथिलामे तऽ उद्योग किए नहि हमर सामान बिके मिथिलामे एहि चीज कहैत हम अपन आगे बढ़बै छी बहुत सुन्दर बहुत नीक बात कहलखिन खुलल सीमा जे छै ताहिके कारणसँ काफी रास सामान कस्टम्सके प्रॉपर क्लियरेंस कऽ के यदि ओ सामान ओहि पारसँ एहि पार एतै तऽ गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ओहिपर तेहन टैरिफ तेहन हाई कस्टम्स ड्यूटी अप्लाई करै छै तऽ ओहि चीजके बचबऽके दुआरे खुला सीमाना के दुरुपयोग कऽ के एतय एकटा ब्लैक मार्केट कयल जाइ छै जइ सँ वास्तव मे लोकल इंडस्ट्री के हम स्वयं जइ ग्रुप के छी एशियन बिस्किट ओहि बिस्किट फैक्ट्री जे कोरोना काल मे जखन सीमा बंद रहै तऽ ओ ओकर प्रोडक्शन खपत दूटा जे छै बुझियौ जे डिमांड बेसी सप्लाई कम डिमांड जखन बेसी भऽ जाए सप्लाई कम भए जाए तऽ ओ उद्योगके विकासके लेल एकटा नीक सूचक छियै जे फेर जहन ओ कोरोना पीरियड खतम भेलै तऽ हमरा बुझने उएह गप जे चिन्ता अहाँ जाहिर केलहुँ जरूर एहिपर केना कि एकटा रेगुलेट कयल जाय अहाँ एकटा गप आर जोड़ि देलियै जे आइसँ नहि खुलल छै बहुत दिनसँ अहाँ आइ भारत जे छै से कतेक पैघ फैसिलिटी देने छै भारत जे छै नेपालके हरेक उद्योगके भारतीय उद्योगके जकाँ सिर्फ एक्साइज ड्यूटी पहिले जे लैत रहै एखन तऽ मात्र ओ जी एस टी लै छै मात्र इक्वल जी एस टी के आधार पर नेपाल के सम्पूर्ण प्रोडक्ट के ओ कीनऽ लेल तैयार छै। अहाँ खुला बाजार पूरा इट्स ओपन फॉर यू कहै छै। लेकिन तकर बावजूद नेपाल जे छै एकर बेनिफिट नहि उठा सकलै किएक तऽ एकर जे कस्टम्स मूल्यांकन आ पासिंग सिस्टम जे छै भारत के साथ पार पर नहि छै। तऽ तइ के हिसाब सँ लागल हमरा अहाँ इशारा केलियै। अपने फेर एकरा फरिछायब। एखन चली सर लग। सर एकटा फाइनेंसर छथिन। जखन अपन जेबी के पाइ ककरो देथिन जे ले बौआ तू काज कर तऽ की सब सोचथिन सेहो कहथिन अपना सबके आ संगे एहि विषय के ऊपर में समग्रता में एक दू बात कहथिन जी जी धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी जेना कहलखिन आ अहूँ कहलियै आ साधुवाद अहाँके धन्यवाद अहाँके आ शबुना जी अहूँके कि

अमेरिकन कम्पनीज एप्पल अहाँ सब यूज केने हैब अडोबी पी डी एफ अहाँ यूज केने हैब फोटोशॉप यूज केने हैब इंजीनियर छलहुँ हम अडोबीमे पोलराइड कैमरा अहाँ सब यूज केने हैब तऽ सॉफ्टवेयरसँ अबै छी हम आ हमरा लगैए कि अहाँ सब साहित्यिक गुरुजन छी आ साहित्यके बहुत बात करै छी जहिना हम एकटा लिखलियै एकटा लाइन छलैए अ, हम तिलकोरा संग चित्रल छी साहित्यक टाट पर ओहिना अ, स- अ, अर्थव्यवस्था जे छै ओ हर घरके टाटपर चित्रल छै तिलकोरासँ बेसी प्रभाव एखन एखन अर्थव्यवस्थाके छै लेकिन अर्थव्यवस्थाके एतेक ह्रास भऽ रहल छै कि एखन मिथिलाके खास करके हमरा भारतके साइडके बुझल अइ पाँच सए डॉलरसँ कम पर कैपिटा जी डी पी छै पाँच सए डॉलरसँ कम मतलब देशके सभसँ जिलामे हमसभ तेसर या चारिम नीचाँसँ नम्बरमे छी एतेक गरीबी छै मानि लिअ हमर सबके व्यवस्था ई छलै हम जे प्रभावित भऽ गेलहुँ कि एहिमे आबक चाही मिथिलाके लेल किछु करक चाही एक हमसब मिथिला एंजल नेटवर्क बनेलहुँ जाहिमे आठ सए प्रोफेशनल देश विदेशसँ जुड़ल छथिन आ इच्छा छनि कि एकटा स्टार्टअपके जे एक्टिविटी भऽ रहल छै देश विदेशमे भारतमे पिछला दस सालमे आठ लाख करोड़ के बाहरसँ निवेश भेलैए केवल स्टार्टअपमे भेलैए एकटा अहाँके दोसर मानक दऽ रहल छी कि देशके जी से जी एस टी जे छै सरकारके सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकारके जी एस टी जे छै करीब पन्द्रह अठारह लाख करोड़के बीचमे चलै छै एक लाख करोड़ महीनाके करीब चलै छै सवा लाख करोड़ कखनो कखनो पहुँच जाइ छै

एकटा बहुत अर्ली स्टेज पे ओकरा फंडिंग कऽ कऽ करीब बीस पच्चीस बत्तीसटा लोकसभ ओक- ओहिमे लागि गेलखिन आ कहलखिन जे हम अहाँके हेल्प कऽ रहल छी आ तहिना हम करीब दसटा स्टार्टअप जाहिमे एग्रीकल्चर स्टार्टअप सेहो छथिन एजुकेशनमे स्टार्टअप सेहो छथिन स्वास्थ्य साइडमे जतऽ कि सरकार बहुत फेल छै टोटल फेल छै स्वास्थ्य देबऽमे प्राइमरी हेल्थ केयरमे सरकार टोटली फेल छै तऽ हेल्थ केयर साइडमे हमसभ की कऽ सकै ओ हम कऽ सकै छी

जाहिसँ कि प्रति व्यक्तिके आय जे छै करीब सात आठ हजार रुपआ बढ़ि जेतै सालमे बादमे चर्चा हैत ई हमसब काज कऽ रहल छी बहुत बहुत धन्यवाद सर स्वप्न ई सब जी बहुत बहुत धन्यवाद फेर सर लग हमसब चलबे करब एखन हमर एहि फर्स्ट राउंडके आब जे हमर अन्तिम प्रस्तुता छथिन ओ चूँकि प्रोडक्शनसँ जुड़ल छथिन आओर उद्योगमे पाँच टा पी के बड़ी बात सुनै छियै ताहिमे एकटा पैकेजिंग प्राइसिंग एकटा प्रोडक्शन छै तऽ प्रोडक्शन के ऊपर में कतेक कंट्रोल रहबाक चाही शुरुए में आदरणीय मनोज बाबू कहने रहथिन जे बड्ड सजीलो नहि छै बड्ड बेलना बेलऽ पड़ै छै तऽ प्रोडक्शन के दृष्टि स मिथिला मे जे सब रॉ मटेरियल्स उपलब्ध छै, संसाधन सब उपलब्ध छै, बाजार के समस्या सब के सुनलियै अहां। देखियौ आब अहां के हाथ मे छै जे सब के केना प्रोत्साहन करबै आ केना जल्दी एक लाख करोड़, आठ लाख करोड़ के जे सर कहि रहल छथिन सबटा केना पूर्ति हेतै। किछु पॉजिटिव भाइब्स दियौ त कनी मिथिला मे उद्योग पर। धन्यवाद प्रवीण जी। सबसे पहिने सब गोटे के हमरा तरफ से प्रणाम। ओना कहि सक कहि चुकला ओ हम विगत चौबीस वर्षसँ औद्योगिक क्षेत्रमे एग्जीक्यूशन लेवलमे काज करै छी एग्जीक्यूशन मैनेजर एखन हम प्रोडक्शन मैनेजर छी जाहिमे विगत बीस वर्षसँ हम निरन्तर सूर्य नेपालमे छी तऽ हम ई कहऽ चाहब जे देखियौ कोनो उद्योगके लेल सभसँ पहिने ओ उद्योग निर्वाध रूपसँ तखने चलि सकतै जखन कि तीन टा त्रिकोणीय तत्व होइ छै एकटा होइ छै राज्य सरकार एकटा होइ छै उद्योगकर्ता लगानीकर्ता आ एकटा होइ छै उद्यमी अथवा कामदार तऽ राज्य आ सरकार जे छै से नीति निर्माण करै छै पॉलिसी बनाबै छै एक्ट बनाबै छै व्यवसायीकर्ता उद्योगी व्यवसायी ओ लगानी लगबै छथिन आ कामदार जे छै से ओ एकमे काज करै छै आब ई तीनू तत्व यदि भीतरसँ जेना कहने छलखिन हँ शम्भू सर जे ईमानदारीसँ तीनू तत्व अगर मिल कऽ प्रोपोर्शनली समानुवातिक रूपसँ अपन अपन भूमिका ढङ्गसँ निर्वाह नहि करथिन आ एको गो कोन ओहिमेसँ यदि हिल गेलै तऽ उद्योग धराशायी भऽ जाइ छै जेना कहि चुकल छथिन शम्भू सर विगतमे सरकारी जतेक उद्योग रहै सब बन्द भऽ गेल नामो लऽ चुकल छथिन से हम नहि कहि सकब से सब सरकारी रहै तकर कारण की रहै जे सरकारी पॉलिसी ओहि समयके ओकर जे रहै आ ओहि ओकरा केना कंट्रोल कयल जाय केना ओकरा निरंतरता देल जाय ताहि सबके जे छै से अभाव रहलै ताहिके चलते बहुसंख्यक अपनेके बड़ पैघ पैघ उद्योग देशमे बन्द भऽ चुकल अइ अपन मिथिलोमे बन्द भऽ चुकल अइ आब रहि गेल एखनक उद्योग बात यदि करै छी हम तऽ कोनो एकटा उद्योगी या व्यवसायी एकटा उद्योगके लेल लगानी करै छथिन हुनकर लगानीके तीनटा उद्देश्य होइ छै जेनरली एकटा उद्देश्य दीपचित रूप लऽ होइ छै जे हम व्यवसाय करी दोसर ई होइ छै जे ओ अपना लेल तऽ करऽसँ बेसी ओहिके पाछू एकटा की सोचाइ रहै छै जे हम ककरो रोजगारी सेहो प्रदान करबै समाजमे रोजगारी देबै देशमे जे बेरोजगारी छै तकर समस्या निदान हेतै आ तेसरमे हुनकर सोच इहो रहै छै जे हमर बिजनेस व्यापारसँ सरकारके सेहो किछु फायदा भेटै मुदा एहिठाम जे समस्या देखल गेलैए विगतमे ताहिमे सभसँ पैघ समस्या की छै जे जखन कोनो लगानीकर्ता लगानी लगबै छथिन तऽ आ कामदार सभके भरना करै छथिन देखियौ कोनो उद्योग चलाबऽके लेल अहाँके सभसँ पैघ सीपके जरूरी होइ छै हँ तऽ सीप जे छै से सीप अहाँ मे अइ कि नहि अहाँके हम भरना केलहुँ अहाँमे सीप अइ कि नहि सीप अइ तखने हम अहाँके नीक काज देब नीक पाइ देब से चीज होइ छै मुदा मिथिलाके कहियौ अथवा मिथिलामे कनि बेसिए छै प्रदेश नम्बर दू मे ई चीज कि हमरा अहाँ जँ हायर कऽ लेलहुँ हम अहाँके कम्पनीमे प्रवेश कऽ गेलहुँ तऽ ई हमर राइट भऽ गेल जे हम जे कहब सेहे अहाँके करय पड़त जबकि अहाँमे ओ स्किल अछि कि नहि अहाँमे ओ कला अछि कि नहि अहाँके जे हुनकर विजन छै मिशन छै पॉलिसी छै जे बिजनेसके रिक्वायरमेंट छै जे डिमांड छै तकर फुलफिल करऽमे अहाँ कतेक परसेंट कंट्रीब्यूट कऽ रहल छियै से कंट्रीब्यूशन अहाँ सही कऽ रहल छियै कि नहि से नहि देखबै मुदा हमरा ई चाही हमरा ओ चाही ताहि दुआरे की होइ छै बहुत उद्योग सब बहुत उद्योग सब अहाँ के दिन प्रतिदिन गर्भ अवस्था में नहीं भ्रूण हत्या भ जाए ओकर सब के बहुत उद्योग के सेहो देखल गेल है तकर पैघ समस्या ई एकटा जटिल समस्या जे अइ जे राजनीति से जुड़ल है बुझल गेल हर जगह काज करे वाला लोग काज करे से बेसी ग्रुप बना ले फॉर्मिंग से एग्जीक्यूशन लेवल में सब फ्लोर में हमार अनुभव है ये चीज आब रह गए अपने जे हमरा कहने छलहुँ हाँ जे हम एक्जीक्यूशनमे छियै तऽ देखल जाय हम लगानीकर्ता नहि छियै हम व्यवस्थापन पक्षके एकटा प्रतिनिधि छियै आ हम पूरा प्रोडक्शन माय मासके हैंडल करै छी ओहिठाम तऽ हमर की दायित्व बनै छै जे केना हम सभके मोटिवेट कऽ कऽ सभके एजुकेटेड कऽ कऽ टैलेंट कऽ कऽ ओकरा स्किल्ड बना कऽ केना जे छै से ओकरा सभके हम नीक इन्वायरमेंट सेफर इन्वायरमेंट क्रिएट करबै ताहि ढङ्गके वातावरण सेहो हमरा प्रदान करऽ पड़तै बहुत सुन्दर। हँ आ ई एकटा हम उद्योगी व्यवसायीके सेहो आग्रह करऽ चाहबनि जे हम यदि ककरो हायर करै छियै रखै छियै तऽ ओकर स्वास्थ्य सुरक्षा ओकरा जतेक बेसिक रिक्वायरमेंट होइ छै जे से से सब प्रोवाइड करऽके सेहो उद्योगी व्यवसायीके जिम्मेवारी होइ छनि हँ जेना आब ककरो हम हायर करबै ओकर स्वास्थ्य भेलै सुरक्षा भेलै एम्बुलेंस फैसिलिटी भेलै मेडिकल फैसिलिटी भेलै कैंटीन भेलै टॉयलेट भेलै महिला छथिन तऽ हुनकर सबके स्तनपान पान कक्षके व्यवस्था भेलै से सबके व्यवस्था जे छै से केनाइ सेहो हुनकर सबके दायित्व आइ काल्हि तऽ सरकार कहियो देलकै सामाजिक सुरक्षा कोषके प्रावधान हाँ। नेपालमे हाँ। ने सामाजिक सुरक्षा एस एस एफ कहै छै ने तऽ से सब छै अपने लग फेर आयब एहि क्रममे वापस ओतऽ तक लए जायब मनोज बाबू अहाँ धैर्य राखब बेसी अहीँके बाजऽके पड़त लास्टमे आदरणीय सर बड़ा उत्साहजनक बात केलखिन जे हमर टारगेट अछि एक लाख करोड़ एक लाख करोड़ के मिनिमम इन्वेस्टमेंट आइ इन्वेस्टमेंट आनऽ के लेल नेपाल के प्रधानमंत्री जी एखने भारत के यात्रा पर गेल छला तो ओतुका व्यापारी सबसे ओतुका टेक्नोक्रेट सबसे इन्वेस्टर सबसे अपन डायस्पोरा सबसे सबसे भेटला आ सबके एकेटा बात कहलखिन जे नेपाल के जे बाकी सुरक्षा छै गवर्नमेंटल साइड स से हम गारंटी करै छी अहाँ सब अपन अपन कैपिटल ल के हमरा देश में आउ और बड़का बड़का प्रोजेक्ट के अहाँ सब शुरू करू जा तक हमरा देश में प्रोडक्शन बेसी नै हैत त ई जे भारत के संगे एते बड़का व्यापार घाटा अछि एकरा हम पूरा नै कै सकब त जेना आब एखन हम सब मिथिला पर केंद्रित छी और वास्तव में एखनो देखल जाय सहिए कहलखिन ओझा जी तखन जे एखनो एही मिथिला क्षेत्र में अही मिथिला क्षेत्र में नाइन्टी परसेंट इंडस्ट्री नेपाल के छै ओहो पार हम जाइ छी एखनका अवस्था ओहि ओहि पार में ओतेक पॉजिटिव नजर नहीं पड़ैए लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बिहार बहुत डेस्परेटली बहुत डेस्परेटली नया नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाबि के भूमि अधिग्रहण कऽ के बियाडा सन के संस्था ठाढ़ कए के भूमि अधिग्रहण कऽ के व्यापारी सबके कतेक साठि वर्ष की कतेक वर्षके लीज पर जमीन उपलब्ध कराके केनाहूके चाहै छै लेकिन ओहिठाम कनेक जे भ्रष्टाचार जे छै आओर अनावश्यक अराजक राजनीति ताहिके कारण ओतऽ एखन धरि ओ सफल नहि भेलै नेपालमे सेहो ई डिबेटके विषय छै एतौ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस ई जेडके बनाउ ई ओ यू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाउ आओर पहचान करू जेना एखन धरि नेपालमे टूरिज्म इंडस्ट्रीके बड़का बहुत पैघ टूरिज्म इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्रीके सम्भावना नेपालमे बहुत बेसी छै तेनाही अहाँके छोट मोट जे प्राइवेट कंपनी सब जे देख रहल छी हम ओकरा सबके प्रोडक्ट्स नेपालके अलावा बाहरो बाहरो देशमे आब स्वीकार्यता प्राप्त करऽ लागल छै अपनेके मिथिला पर केंद्रित रहिके किछु प्रोजेक्ट्सके चर्चा करियौ ने जाहि पर अहाँके ध्यान अछि जरूर देखियौ एखन हमर सबके क्षेत्र जे छै से नॉलेज इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर के बात करै छी नेपाल के करीब एखन 2600 से 2700 करोड़ के एक्सपोर्ट नेपाल से भऽ रहल छै सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट आ, काठमांडू से बेसी भऽ रहल छै आब हमरा नहि बुझल के तऽ जनकपुर या मधेश में किछु छै कि नहि छै आ, भारत में एखन आठ लाख करोड़ छै आठ लाख करोड़ के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भऽ रहल छै तऽ हमर एखन विचार यऽ कि एस ई जेड के बात कहलियै कि अगर हम दरभंगा में मधुबनी में मुजफ्फरपुर में समस्तीपुर में आई टी पार्क के एस ई जेड बनवा दियै ओहिमे बेसी लैंड के रिक्वायरमेंट छै हमर प्रॉब्लम की है ओतऽ ओहि साइड में मिथिला में कि लैंड होल्डिंग बहुत फ्रेगमेंटेड छै बहुत छोट छै ओकरा एग्रीगेट करऽ के बहुत मुश्किल छै तऽ लार्ज इंडस्ट्री बिल्कुल इम्पॉसिबल छै सब क्यो कोशिश कऽ कऽ देख लेलखिन नहि भेलै लेकिन आई टी पार्कमे अहाँ दू तीन कट्ठा जमीनमे अहाँ पन्द्रह हजार बीस हजार स्क्वायर फुट बना कऽ तीन सए लोगके एम्प्लॉयमेंट दऽ सकै छी तऽ चारि टा बिल्डिंग अहाँ बना दियौ अहाँके पन्द्रह सए दू हजार लोगके एम्प्लॉयमेंट भऽ गेल एक आदमीके सैलरीसँ हम स्टडीज जे देखा रहलै बैंगलोरके भुवनेश्वरके सिक्स टू एट टाइम्स ओकर प्रभाव पड़ै छै इकोनॉमी पर तऽ मतलब अहाँके अगर दस हजार करोड़के सैलरीके बजट आबि गेलै तऽ अहाँके सत्तर हजार अस्सी हजार करोड़के इकोनॉमिक इम्पैक्ट इमीडिएटली आबि जायत एखन 30 डॉलर पर आवर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के बेसिक एकटा चल रहल छै अहाँ कैलकुलेशन कर लियो कि 30 डॉलर पर आवर पे अहाँ के अगर 10000 लोग काज कर रहल छै क्षेत्र में तो अहाँ के ई क्षेत्र में कते पाई आबि रहल है तो हमर फोकस एखन है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के दोसर एकटा हमर विचार ई छला कि मिथिला में जे प्रभुत्वता छै जे बौद्धिक क्षमता छै जे एक मैथमेटिकल स्किल छै जे लॉजिकल स्किल छै हमर सबके लैंग्वेज के स्किल जे अहाँ सबके ई हजार साल पहिने केना भेलै कि एकटा एकटा संस्कृतके एतेक पैघ स्कॉलरशिप मिथिलामे बैसि गेलै कि गाम गाममे मैथिलीके एतेक पैघ महोपाध्याय उपाध्याय भऽ गेलखिन जरूर ओहि समयमे ई स्थिति भेल हेतै कि जे अहाँ संस्कृत पढ़ि लेबै तऽ अहाँके राजाके नजरमे अहाँ आबि जायब समाजके नजरमे अहाँके प्रतिष्ठा बनि जायत अहाँके हर तरहसँ उत्थान भऽ जायत तऽ हर हर घरमे एकटा आकांक्षा बनि गेलै कि हम संस्कृत पढ़ब संस्कृत पढ़ि कऽ विचार करब फिलॉसफी करब गणित करब ज्योतिष करब जे करैके आइके संस्कृत की छै आइके संस्कृत छै सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आइ अगर हम हर घरमे ई पैसा दिए कि अहाँके घरमे एकटा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होके चाही अहाँ देश भरिके विदेश भरिके सॉफ्टवेयरके काज एतऽसँ कऽ रहल छी एकटा गाम छै छोट छन मेलकोटे मैसूरमे छै कर्नाटकामे मेलकोटेके सत्तर प्रतिशत जे लोकसभ छलखिन हँ पुजारी सभ छलखिन हँ

एखनके बच्चा जे छै बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता जाकऽ पढ़ि रहल छै ओतऽ पढ़ाबऽवला सेहो एतऽसँ छै पढ़ाबऽवला एट्टी परसेंट एतऽसँ छै आ लाख लाख रुपैआ महीना खर्च कऽ कऽ ओसभ सीखै छथिन आ कोनो काज नहि भेटै छनि हुनका तऽ एकटा जॉब्स क्रिएशनके लेल एकटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंगके लेल एकटा इंफ्रास्ट्रक्चर चाही ए सी जेड चाही ट्रेनिंग चाही पूरा एकटा सप्लाई चेन बनि जेतै तऽ कोनो मतलब पन्द्रह सालमे अहाँ देखियौ भुवनेश्वरमे आइ चालीस हजार करोड़के काज भऽ रहल छै पन्द्रह साल पहिने जीरो छलैए तऽ दस पन्द्रह सालमे मिथिला क्षेत्रमे हमर कल्पना अइ हमर एकटा स्वप्न अइ मानि लिअ आ जेना अहाँ सब हमरा तऽ लगैए अहाँके किछु बनियो रहल अछि अनूप बनि रहल छै, मैथिल हँ, अनूप STP मैथिल एक दिन बड़ा सोचि रहल छी तऽ जेना एकटा दोसर एकटा प्रथम सत्रमे अहाँ सबके छलए कि अहाँ अन्धेरोमे अहाँ देखियौ ओ, उम, भोरक बाट हमसब ओ भोर के बाट देख रहल छी कि ओ भोर एकटा इकोनॉमिक भोर केना हेतै अंधेरा छै लेकिन भोर सेहो हेतै सेहो हमरा बहुत बहुत धन्यवाद सर फेर अपने लग आयब आब अ, अपने जे तखन जे कहलियै जे हम कहब से गप कहि दियौ अखन हमसभ मिथिला विशेषांकमे छी माइक माइक तऽ एहि व्यापारके हक हितमे हम एके गो बात कहबी जे ई राजनीतिक माहौल जे छै ई सबसे पहिला सुधरनाइ जरूरी छै हमरा अहाँके जब तक राजनीतिक माहौल नहि सुधरतै आ राजनीतिक कर्मी आओर राजनीतिक लोक नहि सुधरतै अर्थतंत्र पर अपना ख्याल नहि करतै तब तक अपना मिथिला के कोई भी उद्योग व्यापार उत्थान नहि हेत पौतै सुनथिन ने सब सुनथिन अहाँ कहियौ ने सुझाव दियौ ताहि के लऽ के एकटा तऽ ओ प्रभाव छै दूसरा की छै अपना सबके पहिला लोक सब यहाँ पे पढ़लखिन लिखलखिन आ यहाँ से जैसे अथी भऽ गेल प्रस्थान भऽ गेल गाँव घर से लऽ के शहर सब छोड़ि देलखिन बड़े बड़े शहर मे चलि गेलनि आर अपना मिथिला के मिट्टिए भूलि गेल छथि संस्कार आइ काल्हि के बच्चा मे भूलि गेल छथि तऽ यहाँ पे व्यापार करतै केकरा जोड़े लोक अपने उद्योग खोलबै तैयो के तऽ पब्लिक अहिये रहय पड़लै ने तऽ क हम पूरा दुनिआँमे बहुत सारा देश भी घुमली भारतके भी बहुत सारा राज्य घुमल छी अपना मिथिला सनके मिट्टी पानि आओर भोजन ई विश्वके कोइ कोनामे नहि छै ई बहुत गर्वके साथ हम कहीँ पे भी बोलि सकै छी जे अपना सबके भोजन छै मिट्टी छै पानि छै हवा छै ई दुनिआँके कोइ कोनामे उपलब्ध नहि छै जतेक भी आई टी मे बढ़ि जाय पूरा विश्व

अइ मिट्टी पे ही लाके किछ करवाउ ई आश रखै छी। बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आब टाइम के इशारा भऽ रहल अछि मात्र छओ सात मिनट बाकी अछि ई टाइम कीपर सब हमरा बड़ी डर लगैत रहैया इच्छा करै छै जे एखन एक घण्टा ई सत्र आर चलबाक चाही से अगिला बेरसँ करथिन भाय आब अहाँ कहियौ निर्णय के बेर छै तखन तऽ अहाँ कहलियै जे गाँव घरके लोकसभ ओनाहु हुथियारैत रहै छै जे दू बुड़ि गेलै ओकर बेटा फल्लाँ बेटा देखही गामेमे छै आ करतै की गाँवमे केना कऽ कमेतै अहाँवला बुद्धि सीखतै किछु प्लीज आब अहाँ टचिंग दियौ जी फेरसँ सभके प्रणाम उहे समाज बहुत छोट हम समय लेब उहे समाज जे हमरा अधिकांश कि नब्बे परसेंट लोक कहैत रहलै जे फलनाके बेटा पागल भऽ गेलै जे दू कट्ठा जे है बाप दादाके ओहो बेच देतै उहे समाज मात्र साढ़े तीन वर्षके ओहि समाजक पूरा एगो उदाहरण दै छै आ हम सब सबसँ पहिले विशेष धन्यवाद देब मनोज सरके जे हमरा एगो एगो साधारण एगो किसान सन आदमीके भी एहि एहिठाम पर मतलब एहन मंच पर आबयके मौका देलक हँ हमर गावँले छै मनोज सर आइ ओहि समाज ओहि एरियाके लोक जे पूरा उदाहरण दै छै कि आ एहन कोनो दिन नहि हइ जाहि दिन पाँच आदमी दस आदमी जे बहुत दूर दूरसँ अपना फॉर्मपर विजिटमे अबै छै आ बढ़िआँ बढ़िआँ जे उद्योगके जे व्यवसायी हइ कि उद्योग धन्धासँ बहुत ढङ्ग अ- अलग अलग पेशासँ जे सब ई के केहन ई पेशा जे लै छै आ एगो जे अपन सबके अ, मंडा सिसवा नगर पालिकाके एगो सर रहलै जे सरकारी जॉबमे रहलै आ हम एहिके अथी नहि कहय चाहैत छी लेकिन ओ वास्तवमे हमरे देखिके उएह भरखर तीन महीना भेलै ओ सरकारी जॉब जे भूमिगत जल स्रोत विकास समितिमे रहलै ओहिसँ राजनामा दऽ देलकै आ ओ कृषि करय लगलै आ ओहिके साथ साथ अपना एरियामे बहुत युवा हइ जे की कहै छै आब कृषिमे लागि रहल हइ बहुत चीज ई नहि हइ जे एके बेर बड़केसँ जे हइ जे कृषि करि रहल हइ आ हम ई कहय चाहब लास्टमे जे अपना सबके मिथिलामे उद्योगके सम्भावना जाहिपर अभी विमर्श भऽ रहल छै तऽ अपन मिथिला पूरा खाली हइ ने उद्योगमे या की कहै छै जे भी हरेक चीजमे अपना सबके जे भी चीज हइ जे हमसब बाहरसँ लाके एहिठाम अपन जे पूर्ति होइ छै जे करि रहल छी तऽ ताहिके लेल हम इह कहय चाहबै जे मतलब आब जेना उद्योग खोलयके लेल सभके पास ओतेक पैसा नहि होइ छै जेना पचास लाख एक करोड़ या करोड़ो करोड़ रुपैआ लगै छै उद्योगमे शॉर्ट करू शॉर्ट करू अहाँ शॉर्ट करू एक दसो पाँच लाखसँ इएह कहबै जे हइ तऽ अपने सब कृषि पेशामे आयल जाउ आ जे मतलब जे खास कऽ के जे विदेश जायवला युवा सब हइ तेहन सबके कहय चाहबै जे कृषि पेशामे आयल जाउ आ लास्टमे अपने सब कोइके कहबै जे अपने सबके समय मिलै तऽ हमरा फॉर्मपर जरूर एक बेर विजिट करय आयल जाउ जी एते कहे बहुत सब बहुत के बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा नीक बात कहलखिन हँ आ एखन ई बात काल्हि विराटनगरसँ लऽ के ओ जे ई हाईवे से हम जत एतऽ तक एलियै अहाँवला गप कमसँ कम हम एक सए देखलियै मात्र कोसी बेल्टमे कोसी बैरेज लग सेम अहीँवला कॉन्सेप्ट पर ओहिठाम हम नॉट लेस देन हंड्रेड मात्र कोसी जे हम कहि रहल सुनसरी तऽ एना भऽ रहल छै अहाँके अहीँके ट्रेंड आबि रहल अछि हम चलै छी आदरणीय शंभुनाथ झा सर लग आओर हुनका पास जे पेपर लिखने छथिन ओ लिखले नहि रहि जाय ओहिपर सटा पर बाजिए दियौ अहाँ नहि, धन- कनिए दू मिनट मांगि लेबै धन्यवाद भाईजी ई पेपर तऽ पलटाब तऽ कनि विलम्ब भऽ एकटा जायत। एक- एकटा गप कनिए एक लाइन जोड़ि दियौ। देखियौ चालीस परसेंट होइ छै

हम कनि एक दूटा बात जोड़ब जे अपने सब मिथिलावासी कम से कम जे मिथिला मे उत्पादन होइ छै से समान यूज करी एकर मतलब ई नहि छै जे टाइल यूज करी कम से कम धान चाउर यूज कऽ सकै छी तरकारी यूज कऽ सकै छी अखन करोड़ो रुपैआ के फल फूल आयात भऽ रहल अइ करोड़ो रुपैआ के फूल आयात भऽ रहल अइ करोड़ो रुपैआ के अनाज आयात भऽ रहल अइ जे भाइ कहलथि जे कृषि मे लागल छी तऽ कृषि के आधुनिकीकरण सेहो बहुत जरूरी अइ आधुनिकी औजार जरूरी एकटा एहन पाँच हजार दस हजारके औजार अइ जे दस आदमीके काज एकटा दस हजारके औजार कर करत तऽ एहि चीजपर सेहो जे छै से कनि मंथन जरूरी अइ समयके कनि पाबन्दी देखैत हम एहिपर बेसी डिटेल नहि करब लेकिन एतेक कहब जे अमेरिका आ चाइनामे की एहन चीज छै जे ओसभ ओतेक आगाँ बढ़ि गेला आ हम अहाँसभ किया एतेक पाछाँ रहि गेलहुँ तऽ हुनका सब लगमे की छै जे ओ सब आधुनिकीकरण कला आ प्लस जे छै से आठ घंटाके जगह पर बारह घंटा सोलह घंटा अठारह घंटा काज करैके एकटा तजुर्बा हासिल कला हमरा अहाँके की जे कनिक भऽ जाइए तऽ नहि आब आठ घंटा काम कऽ लै छी आठ घंटा आराम आठ घंटा मनोरंजन सेहो भऽ जायत तऽ बहुत बढ़िआँ तऽ से चीज सबके चलते हमसब कनि पाछा छी तऽ चूँकि जे छै से एकरा जे छै से कनिक विशेष मेहनत लगै छै कृषिमे अपने सब एकटा ई अठोर ली जे मेहनत मिथिलामे के वासी छी मेहनत करी आ मिथिलामे उपजल चीजके सेहो प्रयोग करी तऽ ई एकटा जे छै से हमर संकल्प सेहो अइ आ अपना सबसँ ई संकल्पके प्रार्थना करब आ प्लस जे छै से तखन जे एकटा ई खुला बॉर्डर के बात कहलखिन तऽ ई तऽ सब उद्योगो मे लागू होइ छै कि ल हम सब उद्योग मे कोनो रॉ मेटेरियल बिना भनसार के नहि आनि सकै छी हमरा सबके तऽ भनसार कस्टम तिरही पड़तै लेकिन वएह सामान जे फिनिश गुड छै तऽ चल भाय एकटा घर बनाबे के तऽ कनि महोबती मे जे छै से उठा कऽ लऽ अबै छी तऽ सब उद्योग पर जे छै से ई चीज के लागू होइ छै तऽ एकटा सेहो सम्भावना अइ तेसर बात ई जे कि उद्योग आब हम हमसभ तऽ हम एहन एकटा उद्योग उद्योगी छी जे हम एक लाख डेढ़ लाखसँ उद्योग शुरू कयने छी एखन करोड़ो रुपैआके चला रहल छी तऽ एकटा हमरा छोटका उद्योगसँ सेहो बड़का उद्योग तक के अनुभव अइ तऽ एहिपर जे छै से डिटेल चर्चामे तऽ कनिक बेसी टाइम लगतै लेकिन एहन नहि छै जे उद्योग करय लेल करोड़ो रुपैआ चाही अहाँ हजारो रुपैआके उद्योग कऽ सकै छी लाखोके उद्योग कऽ सकै छी करोड़ोके उद्योग कऽ सकै छी हजार रुपैआ अइ तऽ दसटा फूल रोपिकऽ सेहो उद्योग चला सकै छी लाख रुपैआ अइ तऽ फर्नीचर उद्योग होइ ईटा उद्योग होइ मतलब किछु काज करबै तऽ सब चीज उद्योग छै अखन अपना सबके हमरा याद अइ जे पहिने हमर सबके माँ बहिन रहथिन तऽ सिक्की मौनी घरमे बनाकऽ बेचथिन आ मिथिला आर्टके एतेक बड़का विकास भऽ गेल रहै तऽ विगत दस वर्षमे जे छै से मिथिला आर्टके बहुत कमी भेल हँ नहि तऽ विश्वमे मिथिला आर्ट बिकाइ छलै तऽ ओहि ओहिमे बहुत बेसी लगानी तऽ नहि हमरा अहाँके हमरा अहाँके जे घरमे माँ बहिन बैसल छथिन वएह सब उद्योग चलाके एतऽ जे छै से मिथिलाके नाम बहुत ऊपर रोशन कऽ सकै छथि तऽ ई जरूरी नहि छै जेकि बहुत पाइ भेले पर उद्योग बहुत चलत एहिके लेल मेहनत जरूर छै लगनशीलता जरूरी छै तऽ मेहनति बनाइ बहुत जरूरी अइ मेहनती बनब तऽ पाइके बेसी आवश्यकता हमरा विचारसँ नहि अइ कैलाकि हमरा अपना बुझल अइ जे हम काठमाण्डू गेलहुँ तऽ एक सए रुपैआ लऽ कऽ गेल रहौं तऽ पक्का भाय कहलथि हँ जे कि उद्योगपति लेकिन भाय अहूँ एक दिन हमरासँ बड़का उद्योगपति बनब से हम एकटा अहाँके आशीर्वाद सेहो बुझू आ आग्रह सेहो बुझू एहि दुआरे जे अहाँ एहि ढङ्गसँ जे मेहनत कऽ रहल छी आइसँ पच्चीस साल तीस साल पैंतीस साल पहिने हमहूँ अहीं जकाँ एकटा एहि ढङ्गके उद्योग स्थापना कऽ कऽ आगाँ बढ़ल आदमी छी आ बहुत खुशी लागल जे अहाँ एहि ढङ्गसँ

बाहरिये माल अबैत हेतै ने एखन नेपालमे बाहरियेसँ अबैत हेतै बेसी हमरा लगैए राजस्थानसँ चीनसँ तऽ एहि यूनिटके एक्सपांसन जल्दी हो ई शुभकामना अपने सबके दैत आप कने फाइनलमे सबके संदेश जायवला बात अपने बता दिए जी एहिपर हमलोग शुरुआत हो चुकल बा पहिले हमलोग फ्लोर टाइल बनाके इतना चुनौती झेललाके बाद भी हमने के हारने ना थकने ना फिर भी सारा चुनौती के झेलला के बावजूद भी हमने के हिम्मत हारल नहीं के अभी बहुत आगे बढ़े हमने के बिल्कुल। फ्लो टाइल के साथ साथ हमने वाल टाइल के प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं हमने के अब हमने के कुछ ही दिन में वाल टाइल भी हमने के बाजार में आ जाए बहुत तरह के समस्या बा में उद्योग में कभी नेपाल कस्टम में समस्या आ जाला सब कुछ डॉक्यूमेंट सही होते हुए भी लोग दो दिन तीन दिन चार दिन गाड़ी खड़े कर दे एगो गाड़ी के डिटेंशन पर डे तीन हज़ार ऐसे

आ हिनकर दोसर राउंड नहि एलै ई पहिले राउंडमे बेसी बाजि देने रहतै नहि हम किछु नहि कहब हम अतबे कहब समग्रमे भोरसँ मिथिलामे किछु नहि मिथिलामे किछु नहि से सुनैत सुनैत कान जे छै से पाकि गेल उद्योग विमर्शमे ई कहऽ चाहब जे उद्योगके मामलामे मिथिला नेपालमे सभसँ धनी अइ हँ हमरा लग बारह परसा कॉरिडोर अइ जाहिमे पैंतीस सए उद्योग अइ हमरा सब लग जाहिमे पाँच लाख मजदूर काज करै छथि नेपालसँ लऽ कऽ भारत ई भारत तकके हमरा सब लग आई सी डी अइ इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट ड्राई पोर्ट कहै छियै से वीरगंजमे हमरा सब लग आई सी पी अइ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वीरगंजमे हमरा सब लग गजेंद्र नारायण सिंह औद्योगिक जिला अइ जे उन्नैस सए छियासीमे भारत सरकारके लगानीसँ निर्माण भेल रहै जाहिमे थ्री पॉइंट फाइव फोर करोड़ प्राइवेटके इन्वेस्टमेंट छै फोर पॉइंट एट सिक्स करोड़ गवर्नमेंटके छै हमर सबके कमजोरी खाली की अइ कि हमसब कनि ओकर प्लानिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशनमे चूकि रहल छी एखन उद्योगो आबि रहल छै जेना नेपोबिट टाइल्स एलैए जखने कतहु देखै छी अपने माटो अपने शान्त देश गद देह गदगद भऽ जाइए मोन नहि तहिना एखन हमर सबके प्रधानमंत्री भारत जा कऽ अयला हँ ताहिसँ पहिने सी के राव जी गेल छलखिन हँ किछु मॉल खादके सेहो उद्योगके स्थापना हमरे प्रदेशमे होबऽ जा रहल अइ एहि चीजसँ सेहो हमसब गर्व करब आबऽ बला दिनमे जे हमरा सब लेल बहुत जादा जरूरी अइ आ हमसब अतेक धरि छी जे कृषि हमरा सब लग अइ जे विश्वके पूरा नेपालके सबसँ बेसी हमरा सबके इन्डिपेन्डेन्ट बना सकत तऽ एहि दुआरे हमसब अतेक अपना आपके हतोत्साहित महसूस नहि करी जे हमरा लग किछु नहि बाँकी सब दोसरे लग छै हमसब बहुत धनी छी हमसब जानकी माताके सन्तान छी मिथिलाके पुत्र छी एहि दुआरे हमरा सबके भागवतीके आशीर्वाद छनि हमसब अहिना दनदनाइत रहबै आगू बढ़बै सब प्रदेशसँ आगू बढ़बै समय आबऽ दियौ युवा सब लागि रहल छथिन भिड़ल छथिन सब नया नया पुस्ता सब आगू बढ़ि रहल छथिन धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अही के संगे अपने सबके किनको कोनो विशेष प्रश्न हुआ तो हम चाहब जे एक दो मिनट जी रंग रंग रंग के उद्योगक गप भेलैए की मिथिलामे चाहे मैथिलीमे प्रकाशन उद्योग पर की सम्भावना छै प्रकाशन उद्योग मैथिलीमे प्रकाशन उद्योग मैथिलीमे प्रकाशन उद्योग तऽ चलिए रहल छै प्रकाशन उद्योग तऽ चलिए रहल छै के हमर कोन वक्ता एहिपर बाजि सकै छियै

कोनो किताब लऽ सकैत छी तऽ अगर केओ उद्यमी हेता एकटा एकटा अहाँ पोर्टल लॉन्च करू जाहिपर सभटा किताब सभटा पोथी अवेलेबल छै आ डेफिनेटली ओकर एकटा ओकरा ट्रैफिक बढ़ाउ हमसभ सपोर्ट करबै ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद आर एहिके सङ्गे आजुक एहि विमर्शके हमसभ एहिठाम विराम दऽ रहल छी अपने सभके सलाह सुझाव विमर्श फाउंडेशनके आबे हमरो वक्ता सभके सेहो प्राइवेट मे भेट करय काल मे कहबय। सब गोटा के सम्मान करय के लेल हम आग्रह करब। आदरणीय राम भरोस कापरि ब्रह्मर सर स और विभा जी स अपने दुनू गोटे आबि के आ कनेक सम्मान क दियनि एखुनका विमर्शी लोकनि के। सर कनी फोटो आबि रहल छै। एमहर घुमियो एहि मुहे। उल्टा छियै यौ। हँ अहूँ जइयौ ने।

बहुत बहुत धन्यवाद